Mhuri yeZimbabwe Content Creation Tobias wekwaGutu anozikamwa nekufadza vanhu zvakanyanya pasocial media ochema nekunakirwa. Hello my lovely people kusangana kwatiri kuita zvakare paGibbs Diary TV. Kana uri munyowani pachannel ino iyi chingosubscribe wotena notification bell. Pano tinouya nemanews update anoitika munyika yedu yeZimbabwe nemastreets esocial media. Tisu tine nyaya dzinopisa wokomenda wolaika nekusheya zvinotibatsirawo kuti YouTube ipushe video redu toona takawanda nehama neshamwari. Congratulation makorokoto aMhlope kuna Tobias wekwaGutu. Madam boss vochemedza Tobias wekwaGutu nemufaro mushure mekunge vamutengera furniture kunova kushop yaMhofu. Madam boss vadadisa and varatidza rudo kuna Tobias. Tinoti vaitire nevamwe zvakawanda nhai ka kusatenda aiwa huroyi. Mhuri yeZimbabweans ndinoda kusarai muchiona video raTobias achipuhwa zvinhu zvake namadam boss nhai ka ayo tinosangana mune mamwe manews update thank you for watching our content. Mafana imwe chimwe chinonzi chichi sided good. Mof chichitore calculator yenyu mundi mundi dzidzikisire mundi swe discount. Hi guys. So ndanga ndina Tobias mukomana kwaGutu. Eh vataenda kulunch vandamuti asha wakurumidza kuuya kuharare zvinhu zvanga zve zvanyatsobatana ndamusiya achinzwisa tsitsi ini ndada kumugadzirira surprise saka izvezvi ndazomuti ah tobias ndazofunga kuti chi chirega kuenda mangwana because angada kuenda mangwana chirege kuenda mangwana eh, please come please come come please come kugreencroft eh, wozinorara mumba kwangu ndichitsvaga tsvaga tumari ungachindinzisa tsitsi saka ndozvandaida kumitira surprise izvi courtesy of uh, touch of class thank you so much uyaine receipt big move move yemuti uzotiimari ndidzikisirowo Discount. Rini. Mm, love you. Ino ndo dini maiwe. Eh. Saka nao wasvika.

imwari nezvangu izvi
mwari ndakosha iko ini aonembonamati baba ndoda ngokutendai mwari Mwari ndoda kutendai mamboona ndakakosheiko ini Mwari Mwari nekutadza kwangu kwese here Mwari haiwa Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari shikatarabosa Mwari Mwari ndokutendai Mwari Mwari ndokutendai Mwari Simuka Tobias chipukuta musodzi sorry chipukuta musodzi
sorry kan chipukuta musodzi
Haunyari zvino. Ah.
Unakuisa msodzi pambedzi.
Ngayachemerepo. Mwari.
Mirai mdai mbomirai ndimbonamata. Mwari hangu ndiri mutadzi. Mwari ndiri mutadzi. Zvamunondiitira Mwari zvakawandisa kudarika kutadza kwangu. Mwari chindiregererai zvese ndava chisikwa chitsva kutanga nhasi. Mwari ndakuda kurarama upenyu hunemi Mwari. Komborera henyu nevandirangarira Mwari. Handizvikudzi. Mwarika. Mwari. Notenda hangu.
Amen. So, necomfort hii mwari ndakambonzi ndine coffin bed zvese zinde zvangu izvo ndezvako zvese iye wadrop wadrop yokisa masutu eh.
tombokuvharira wakafitiwa maita basa jehovha sitatarumabetinestakusiya ndakusiya ipaipa uchinzisa
andoti madam bosi vacho vondidana ndiwosvika woti handinazve andana ngoti nhamo yangu ini angu pachangu nevana vangu andichazvara vandichazvara apa aiwa haa mwari vakuitire zvakanaka andoenda nawo nemusoro kwaguti mutondinonokera zvemota zvinge zvimwe
my touch of class ndakaoda zvinhu zvangu kuna mhofu zvogara zviri mustock saka tangotora zvimwe tangowedzera mabedside units mubodrop headboard bed nechest of drawers tatati tingoti mukomana kwagutu straight saka kunenge kwakanaka muchazoona aita setup yacho tokupai mapictures munyatsoona kubudawo zvinenge zvakaita thank you so okay tobias tobias all right, all right. guys if you know that you want to give him something zvinongoenderana nekwaari ikoko hana tobia ndokwandoda kugara ndokumusha kwangu kwandakakurira ikoko bva ndizvarwo svika ndati wendi something
and ndafarira kanyaya katobias bcause tobias was a garden boy ina madam bosi ndakadaro kuona ako saka ino hapana upenyu usina history haumeke sense ifudza mombe nahouse girl vangu exactly vangu rangarira nawo saka if you know kuti anga achitanda kuitirwa project refish adata fish dzake kumaruzevha so if you know that you want to support him please come through yeah we love you so much please Amen. follow him on instagram facebook tiktok handiti ka thank you so much thank you so much pagutu ehe mafira kureva right handichavati pakofini eh.
bye from guys. coffin to ronzi rii ndo ndochi bye guys inonzi pillow top bed